Beth ydy'r gerdd gynganeddol gyntaf i gael ei gosod fel arysgrif ar gofeb yng Nghymru? Wel, hon ydy hi, hyd y gwyddo ni. Dyma arysgrif yn eglwys uh, Bryn Biga, ysg yn Saesneg, Eglwys y Santes Fair. Ac mae'r arysgrif yma yn dyddio rhywle tua 1430. Cywydd ydi o, ond yn un ychydig bach yn wallus, ac un wedi'i lunio gan y croniclwr adda o fryn Buga, fod un o'r ffynonellau pwysicaf ar gyfer gwrthryfel Glyndŵr. Ac mi oedd o'n medru Cymraeg, er mai yn Saesneg y bu'r cyfreithiwr yma yn gweithio yn benna ac yn Lloegr, ond mi oedd o'n amlwg yn ŵr diwylliedig iawn, ac yn rhyw led fedru'r gynghanedd. Felly pan fuodd o farw, mi gafodd uh, y cywydd hwn i gosod ar blac efydd yn eglwys Bryn Biga. Fel ddodes i, dydy'r cyw- dydy'r gynghanedd ddim yn hollol, hollol gywir yma, ond mae'n ymdrech. Mae'n ymdrech deg. Rwan, mae yna walla sillafu ac ati ynddo fo, ond yn y cywydd hwn mae'n am- mae'r math yma o wallau yn cyfateb i'r gwallau neu'r system ysgrifennu sydd yn ysgrifennu Cymraeg sy'n ei waith o, felly mae'n lle i gredu na fo'i hun gyfansoddodd y cywydd hwn, ac mae hwn, mae'n debyg, wedi cael ei wneud gan rwy'n oedd ddim yn gwybod y Gymraeg. Felly, Os o'n i edrych ar y gerdd i hun sy'n mynd i ymddangos yn y flodeugerdd, dyma sut yda ni wedi uh, i thraws ysgrifio hi. Wel, fel y gwelwch chi, Mae'n ddigon anodd i ddarllen, ond mi fu Syr John Morris Jones um, yn, gweithio, yn gweithio ar hwn ac mae o wedi cyhoeddi trawsysgrifiad a a diweddariad hefyd. Ond beth am ni geisio edrach ar yr hyn sydd ar yr ysgrif gynnar yma, a mi dria i ddarllen o fel da ni'n meddwl oedd hwn yn cael ei ysgrifennu. Nôl clod i feddrod i ar fein, adfocad llawnhad Llundain, a barnwr byd braint arab, ti nef a fo ti, Hamab, na dwi hwnna yn anghywir, ti nef a fo i ti a fab. Selyf, swnwyr, Syna sy a da mwsg yma yn gwsgu. De cwmwd Doctor Cymen llyna le yn llawn o lên. A felly, i fedd argraff o'i hun sydd yma. A dyma'r uh, diweddariad mae Sir John Morris Jones yn ei, yn ei gynnig. Ar ôl clod i feddrod oddi ar fainc, hynny yw, dwi'n cymryd mae bainc gyfreithiwr ydy hwn, Adfocâd llawn, Llundain, adfocâd yn y cyfreithiwr, a barnwr byd braint ffraeth, tu nef a fo iti, a fab Solomon, synnwyr. Mae synnwyr di hwnna i fod. Um, hynny yw, doeth i neb uh, y barnwr uh, Selyf neu Solomon syna sydd adda wsg yna yn cysgu. Ond drwchwch ar y gynghanedd yma. Adam wsg yma'n cwsgu. Cysgu. Uh, Un ai mae'r dafodiaith leol yn dweud cwsgu yn lle cysgu, neu efallai bod um, bod yna orgywiriad yma neu, neu gamgymeriad, dwn i ddim. De cwmwd, doctor cymen, dyma le yn llawn o len. Felly dyma i fedd argraff o, a hwn, er nad ydy o ddim yn ragflaenydd uniongyrchol i'r englyn bedd, Hwn ydy'r arysgri, arysgri gynhara sydd gynnon ni hyd y gwyddon ni, a mae modd mynd i gweld ti yn yr eglwys ei hun.